Yo ame nɔviwo le ʋe me medo gbe na ame sia ame le mɔ dzi, mi ame yiwo pɛtɛ mi subscribe kple ame yiwo pɛtɛ mi va mɔ dzi be miava srɔ̃ nu, miawoe va wò nyo, miawoe le ɖɔ tsi. Mi ame yiwo mi subscribe le nye dzɔ makɔ video ɖewo kɔ va fifi la makɔ pi kɔ da ɖe miaƒe ŋku me. Pi ye ya nye platform cryptocurrency ƒe platform wɔnɛ be pi network, pi blockchain community and developer platform. Egɔme nye be teƒe ɖe platform ɖe alo teƒe ɖe wònye be amewo nova tsa asi, amewo nova ƒle nu, amewo nova ma nu. Mígbe le blema me be mía tɔgbuiwo dze nudzadzra gɔme la, ete kple agbeli woatsɔ agbeli kɔ va xɔ te, woakɔ te kɔ va ƒo tomato kple dzivɔ. Fifi la wokɔe kɔ va banking system ya wotso ga kple ga wuliwuliwo kɔ na mí. Mí va le sika kple tɔwo zam. Fifi la wokɔ blockchain kɔ va. Blockchain eya nye cryptocurrency. Ma ƒo nu ma yi dzi. Ne ekpɔ eh, Google dzi fifi la la, wotɔ ate ŋu Google fifi la wa kpɔ be eh, pi aɖe nene yi wole dzra le egbe ƒe ŋkeke ya eya nye ya. Alo wole eƒle. Èkpɔe ɖa ɖe, nye menɔ Pai ƒe dɔ wɔ eƒe ene kple dzi vɔ nye ya, vɔ le gaƒoƒo a magblɔ be le ŋkeke ɖeka egbe ƒe ŋkeke yi me mele nu ƒo kpli wò ɖe, enui le dzɔdzɔ nye ya, Pai ya ɖeka, Pai ya ɖeka ɖe le egbe be today wo le edzra thirty four dollars, ne mekɔe kɔ va, makɔe kɔ va Ghana me makpɔ be mate ŋu a Ghana cedi enye ya, ega yi. Wo wole pie ɖeka dzra eye anye thirty four ma kpɔ five hundred cedis five hundred twenty eight cedis ya wole dzra ɖeka pɛ. Mele ŋudɔ wɔe ƒe ne nye ya aƒe me makɔ va mɔ dzi makɔ va fia tɔnyewe le mɔ dzi ahan ne kpɔ fifla ɖe wole ɖe wo nya le Google ko menye nusianu le Google ya nate ŋu axɔ dzi si o. Vɔ makɔ information ɖewo kɔ fia wɔ ye akpe ɖe ŋuwò be nàkpɔe be exɔ xexea me ƒe akpa sia akpa klɔe. He Bitcoin va amewo mede nu me nɛ o. Fifi la Bitcoin zu ega. Egbe ɖeɖe ne mebia Google be Bitcoin price egbe wa wò nu aku menye ga vie o. Mabia kple susu be nàkɔ srɔ̃ nu ahaa Bitcoin Bitcoin ahaa. uh, price bitcoin price today ekpɔe ɖa ɖe egbe nene ya wole bitcoin ɖeka dzra egbe ɖe nene wole dzra ya medi ma kɔ fia fufu la egbe Nene yi wole Bitcoin ɖeka dzra eya nye ane le kpɔkpɔ le fii sixty four thousand dollars. Magbe le fii ne mi kpɔ be nene yi Bitcoin ɖeka lɔ sixty four thousand. One, two, three. Ema le dzi ya ma da asi le ŋu. mi le ga kpɔa ne ele aƒe le ga kpɔa ega yi wole gba dzadzi wole bitcoin ɖeka dzra ɖi eye ya nyi ya le kpɔkpɔ le fi ne ɖeka le asi wɔ le aƒe bitcoin ɖeka pɛ le asi wɔ le aƒe ezu gatɔ ɛɛ ne megblɔ be gatɔ me me le gblɔ kple susu be amewo le traffic light me le ɛ bi ɛ ho leke pik dzra Amewo le traffic light me le tsi dzra. Amewo eh, bitcoin ɖeka ya ate ŋu aƒle ʋu ne nye meka atso eʋukui woame eve ɖe teti nakɔ dze hustling wɔwɔ gɔme. Eya ƒe nu mele be makɔ fia o fifla. Mítrɔ va pi. Pi ya ɖe, how much is one pi in dollars? Ya nye ya wogba kɔ fia o fifla. Fifila yi wole yi dzrae ma lo. Unit zero point zero one.

ne nàkpɔe la, mige ɖe Payewo be wɛbsaiti, wɛbsaiti, wɛbsaiti nye ya. Nu yi le veve nye be, ehiã kod ɖe hafi nàte ŋu ajoini, ame ɖe te ya wòanɔ. Ta mekɔ le wò fia fifi la ɖe, ŋkɔ yi mele zazã be amewo ne wova nɔ te nye ɖe eya nye hotsui. Hotsui ɖe ya míawo mízã le mía degbe me be egatɔ. Egatɔ ƒe ƒome ɖe ya medi be matu. Pie ɖe eye di be ya sign ɖe ne nya download le play store fufu la pie ɖe ko na kpɔe a download yi ehiã be ame ɖe ne refer wɛ ame ɖe ne nye tɔ wɛ a enɔ wɛ le mɔ enuɔ dzi platform e dzi ta na zã hotsui abe ale yi ne le kpɔ le mɔ dzi ahan ne me yi me vi ɖe ma yi ɖe gɔmea ne mi kpɔe ɖa kpɔe ɖa ɖe kpɔa mining crypto is hard Investing in crypto is risky, too many of us are left out of the crypto revolution, enu ya ya ta Pai va be wu yi tsɛ nèle aƒe ɖee, nàkpɔ viɖe nɛ. Pai make crypto mining easy, Breakthrough Tech allow you to what? To mine Pai on your phone without draining your battery. Eyae le veve ɖe. be wò battery ɖee maku o, mava fi naneke le wò phone dzi o ao. Yi ye vi le veve ɖe be eyi wɔ dɔ le xexeame ƒe akpa sia akpa. Nye me di be video ne didi o ta ne le kpɔ dza gbagba na me ne yi wa teŋu a download yi ne le zã le laptop yi wa teŋu a download yi. Ekpɔe ɖa ɖe e highlight yi. Me ƒo nu viɖe le akpa ma ŋu. Ne mi yi ɖe youtube fifi la la akpɔe be menye ame viwoe le nu ƒo tso tɔa ŋu o. Hum. Menye ame viwo le nuƒo tso paya ŋu o. Ne ne wole dzra gbe sia gbe kple information le vava ame ɖewo le asi yɔ paya ɖeka wo dzra ɖeka va yi kpɔ three hundred thousand dollars. Nye ma ble wɔ o. Woa te ŋu agogo wɔe. India tɔwoe nyi ma le wo tɔ ŋlɔ le fii. pie ɖi mekɔ wo link kɔ da ɖe video ate kple pin comment yi na va kpɔe kple nu bubue information bubue nye ƒe crypto platform yiwo mele zazã mele upgrade gbe sia gbe be míaƒe te míatsi ne míase vivi na gbee Fire ɖe menyi Ghana kɔƒlewo wo le na free wo phone dzi ko na ya na de na download kɔ de eke ma na dze e mine le wo phone dzi egbe ƒe asi wo le dza de eya nye ma me kɔ fia wɔ ma ga refresh ma refresh nye website today price 38 dollars aha eya wo le gba 38 dollars egbe ƒe asi egbe ƒe ŋkeke aɖe. Ekpɔ five hundred míegblɔ be six hundred Ghana cedis ne payi ɖeka le asiwòe. Mele eŋu ŋdɔ wɔe ƒe ene nyea nyemenya ne ne yi le asinye o. Mava fia mi ale yi nanɔ zã le wò fon dzi kple susu be wòakpe ɖe eŋue. Nàhiã wò Ghana card alo Ghana passport hafi nàte ŋu ade ga Bank ya wònye, bank ya mele ʋuʋu o, makɔ wò ŋutɔ wò gakɔ de eme o. Eya ɖe wobe na mine for free. Egɔme nye be Bitcoin ho va ɖe amewo mine for free. Sue ya medi be makɔ fia wò le mɔ dzi egbe nye ma be nama videoa kple ame ɖe be pi ɖe ega wònye. Hey, Bitcoin va ɖi ame kɔ 100 Bitcoin kɔ va ƒle meat pie ɖu. Ame ɖewo kɔ va ƒle pizza ɖu. Egbewo le avi fa. Ne Bitcoin ɖeka le asi ame be ne mele asi o mele asi o wòate ŋu amia ŋku axɔ work and pay ƒe ŋu ame eve ɖe tete be amewo ne wɔ work and pay na wɔe kɔba kɔba anɔ kotoku me va na wɔe. Agbea ayi dzidzi. Agbea de mí zɔzɔ abe agama kple susu be agbea navivi na mí. mebia da gbe na ame sia ame. Woate ŋu ayi ɖe YouTube ava bia nu tso ŋu. Vɔ nyiwo code yina kɔ nɔ gɔme kple susu be ame yiwo te ŋu nɔ nyiwo te ɖe, woawo mate ŋu ana kpekpeɖeŋu. Eƒo nu kplim, nye kpli wò míado dze. Eƒo nu kplim, nye kpli wò míado dze. Ne womeva nyiwo te o, nye menya lé makpe ɖe ŋuwò o. Egɔme nye be nyiwo programmed ɖe medi be makɔ kpe ɖe ame ŋu. Nɔviwò lɔlɔ̃wo, mebia da gbe na ame sia ame. Mègaŋlɔ be wome be ne va mɔ dzi dze agba na subscribe o, ne subscribe vɔ ɖe na ma video kple ame nɔvi. Ele veve ɖe, yi ɖe play store na va download Pi network. Ne va download app vɔ ɖe na sign kple woƒe email kple phone number wò ŋkɔ. Ŋlɔ nu sia nu kloe ne le wɔwɔ le platform dzi da ɖe. Ŋlɔ nu sia nu kloe da ɖe me ɖe kuku na yɔ nɔvi lɔlɔ̃ wɔ. Akpa ma le veve ɖe nam. Ŋlɔ nu sia nu kple ɖe agbalẽ ɖe me na kɔwla ɖe teƒe ɖe. Eyo, nɔvi lɔlɔ̃ me bia dagbe na ame sia ame. Mianɔ ka me?